Kif rajna fiż-żewġ taħdidiet ta' qabel, in-natura tar-rivoluzzjoni hi anti-Kristjana, anzi speċifikament anti-Kattolika, iżda l-aktar li tolqtok hija l-infiltrazzjoni tar-rivoluzzjoni fil-Knisja Kattolika, kif seħħet u x'effett qed tħalli din irridu neżaminaw sew. Il-bidu, ir-Rivoluzzjoni Franċiża kienet waħda mdemma li wasslet għal persekuzzjoni ħarxa fuq il-Knisja Kattolika. Matul is-seklu dsatax u għoxrin naraw attakki qliel minn elementi rivoluzzjonari fl-Ewropa u fil-kontinent Amerikan, b'eluf jekk mhux miljun ta' martri iżda fl-istess waqt naraw proċess ta' infiltrazzjoni ispirat mix-xewqa li l-Knisja tkun parti minn dinja moderna li qed tinbidel b'rata mgħaġġla Ħa nagħtu ftit eżempji żgħar hawnhekk. Fis-seklu dsatax kellek attentat fl-Ewropa sabiex jaqgħad il-liberaliżmu li ħareġ mir-Revoluzzjoni Franċiża jiġi u jiġi adottat minn ħassieba Kattoliċi li xtaqu jaġġornaw it-tagħlim tal-Knisja. Kellek ħassieba bħal Amenard li ppruvaw iżewġu ideat egalitarju sekularisti tal-Illuminiliżmu u l-liberaliżmu. Bosta drabi kellek ukoll attentati sabiex jiġu miżżewġin id-duttrina Kattolka flimkien ma' ideat isperati mis-soċjaliżmu. Dan wassal sabiex il-Papiet minn Girgor sittax, Piju disa', il-Ljun tlettax u speċjalment San Piju għaxra jġġieldu kontra dawn l-ideat żbaljati. Kellek kundanni, fosthom is-sillabu tal-Erruri tal-Papa Piju Disa', fejn naraw numru ta' kundanni ta' ideat, u l-enċiklika Pascendi Dominici Gregis tal-Papa San Piju Għaxra li kkundannat l-iżbalji ta' dawn l-ideat kif ukoll tal-ideat li jissottomettu t-teoloġija għax-xjenza billi sejħilhom l-ereżija tal-moderniżmu li hija s-somma, jiġri l-ġabra, ta' kull ereżija. Aspett ieħor inkwetanti tfaċċa li tfaċċa kien dak tal-Amerikaniżmu, ispirat mill-ideat Ewropej li semmejna qabel. Dan kien attentat biex jintegraw il-kultura il-kulturi diversi li kienet li kienu jeżistu fl-Istati Uniti mal-prattika u t-teoloġija Kattolika. Fost dawn kellek ħassieba bħal Isaac Hecker li saħansitra bil-ħsieb tagħhom kellek periklu ta' relattiviżmu u theddida għall-uniċità tal-Kattoliċiżmu. Dan il-kurrent ġie kkundannat mill-Papa Leon Tlettax fid-dokument Testem Benevolentia Nostra. Fis-seklu għoxrin tfaċċa n-Nouvelle Theologie u t-Teoloġija tal-Liberazzjoni. Minkejja l-kundanna u l-azzjonijiet tal-papiet, l-ideat imsemmija komplew jinfirxu, speċjalment f'universitajiet u seminarji fi Franza u l-Ġermanja, fejn tfaċċa moviment għall-bidliet teoloġiċi u liturġiċi, dik li kienet tissejjaħ Nouvelle Theologie. Dan il-moviment kien immirat li joħodha kontra dik li kienu jsejħulha riġidità imposta minn San Piju Għaxra. Fost dawn kellek teoloġi bħal Henri de Lubac, Pierre Talleyrand de Chardin, Hans Urs von Balthasar, Yves Congar, Karl Rahner, Hans Kung, Edward Schillebeeckx, Marie Dominique Chenot u saħansitra Josef Ratzinger. Bosta minnhom daħlu f'kontroversji dwar l-infallibbiltà papali, l-awtentiċità tar-rakkonti Bibliċi, anki saħansitra l-verġinità ta' Marija. Minkejja li kellek teoloġi bħal Reginald Garrigou-Lagrange li l-influwenza ta' dawn it-teoloġi żdiedet mal-Konċilji li kkumbattewha, jiġifieri, imma mbagħad l-influwenza ta' dawn it-teoloġi żdiedet mal-Konċilju Vatikan it-Tieni, b'numru minnhom jiffunzjonaw bħala periti ta' dan il-Konċilju. Din l-influwenza wasslet għal forom ta' ekumeniżmu jiċħad il-pjumat tal-fidi Kattolika, relattiviżmu sfrenat u laxkezza fit-tagħlim dwar il-moralità tal-Knisja u saħansitra d-Dogma. Kurrent li mbagħad affettwa ħafna l-proċess rivoluzzjonarju fil-Knisja hija dik tat-teoloġija tal-liberazzjoni, moviment mibni fuq it-tagħlim u ħidma ta' teologi bħal Leonardo Boff, Gustav Gutierrez kif ukoll isfijiet bħal Dom Helder Camarà u Pedro Casaldigas. Dan il-moviment jista' jitqies bħala moviment Marxista mlibbes libsa nisranija użat bl-iskuża li postijiet Latin Amerikani jridu jgħaddu minn revoluzzjoni u minn proċess revoluzzjonarju mbierka mill-Vanġelu. Saħansitra kellek saċerdoti jingħaqdu mal-gwerilli bħal Camillo Torres Restrepo li miet jitqabad bħala revoluzzjonarju. Din it-teoloġija kienet ikkundannata sew mill-Papa Ġwann Pawlu t-Tieni u sew minn Papa Benedittu Sittax, però llum donnu qed jiġu aċċettati. Minkejja l-attiviżmu tal-proponenti ta' din it-teoloġija, l-Amerika Latina tilfet komunitajiet sħaħ ta' Kattoliċi li ħassew li mhux qed isibu l-Evanġelu fiha. Dan l-aħħar il-loġika tal-infiltrazzjoni qed tinħass aktar fil-laħam il-ħaj fil-Knisja meta bdiet tadotta tradizzjonijiet tribali u drawwiet bħalma rajna fis-Sinodu tal-Amazzonja bi xbiehat tal-Paċamama kif ukoll pożizzjonijiet ambigwi u saħansitra li jmorru kontra l-moralità Kattolika f'tagħlim rigward koppji u atti sesswali ta' nies tal-istess sess. Fl-episodju li jmiss ser nitkellmu fuq il-Kontra-Rivoluzzjonarju, il-Kontra-Rivoluzzjoni, skużi, u kif din isservi ta' antidotu ta' dan kollu.